Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambi bela ampit nyepit mimit enda masai ke nadai. Jerita tu datai ari siku ayo kitai ari pelilih menua Bakong Miri. Nyadi bisi tiga iti jerita ayo kitai tu ti dipedua iya ba messenger ngena chara voice message lalu diturai sereta diserurek ayu baru bebuai ke leka jaku Inyau lalu ngena leka jaku Iban Tulit. Baka selama Ini ngena nama Merum nyadika nama karung aya ti bempu jerita tu. Jerita tu bisi tiga iti munyi ku ini dulu tadi tang dipegulai ke ini nyadi siti jerita beketu ku jerita Merum tu ku kita uchu. Sekumbang Merum ti bekuli deriba luri barang ari Miri ke Kuching. Mayuh jerita nyelai pia mega penusah ti ngenakutka ati tudah merum sepemanjai iya bekuli driba luri niti jalai lama suba sebedau bisi pan Borneo. Jerita ti keterubah iya nyadi enti enda salah ingat merum ba taun semilan belas semilan puluh dua kelia ba penanjak jalai bukit tungaka pelilih menua Semangang. Rambau maya nya, Ipar Merum empu ti enggau iya nganjung barang ke Kuching. Baru deka nanya ama amat seduai Mipar laban luri gurit ke merum laju ari baruh bukit. Bedau betengan bukit nya ditiki luri seduai. Dinga Merum, Ipar iya lalu bejaku munyi tu, ku kita uchup. Kasih amat indu nya. Bebai anak bejalai niti jalai alun. Tengah malam buta enda bapi. Pia ku ipar Merum. Merum ada malik ngagai ipar iya lalu bejaku. Ni bagi indu adik. Lansik nau mata dek. Pia ku Merum. Seraya mata iya gegining merening nuju utai ku ipar iya nya. Nyin, ba tisi jalai muai ari kiba semina besinta kain. Pia ku Ipa Merum madah. Nyau kelama, Merum tiga gining baru iya bisi meda siku indu nyanyi anak mit besinta kain aja. Tang, utai ti nyelai ko kita uchu. Indu nya dipeda Merum bejalai melakang muai ari kanan seduai Ipa. Sepiak kanan tua iya dik, ukai sepiak kiba, uji peda dik manih. Pia ku Merum nyakal ipar iya. Nyin iya, enda patut nya kanan ni ka, pia ku ipar Merum seraya jari iya nunjuk tunga kiba lori. Amat kiba meh indu nya dipeda iya laban jari ipar Merum nunjuk ke kiba. Tang mata Merum nadai meda indu nya bejalai muat ari kiba. Tang iya bejalai muat ari kanan tisi jalai sepiak. Saleh tu adik badu berati ke iya tua besampi dalam ati ngambi ke iya enda ngachau tua. Pia ku Merum madah ke ipar iya. Ipar merum semina berning mua merum aja, enda memunyi laban nemu utai ku merum. Berasai panjai pejalai luri seduai niki bukit malam nya. Semutai ke bejalai aja, gana-gana niki bukit. Nyau penyauh merum udah niki bukit jalai nya, tang malam nya. Iya ngasai keluri bangat enda dapat amat baka ke deka padam ku kita uchu. Maya luri udah mansa indu nya tadi, perening merum cheremin tisi luri deka ngemataka indu nya laban deka nentuka. Iya nya amat mensia tauka ukai. Baru nyeling tudah merum ku kita Ucok. Dia eh meda indu nya tadi udah bepintu luri merum sepiak kanan. Tang lebuh merum malik nunga pintu mua ari kiba, nadai gia meda utai. Indu nya ayan semina ulih dipeda ba cheremin tisi aja tauka side mirror ko Ribai. Enda ulih dipeda mata nyengenda ko kita ujau. Indu nya dipeda merum terebai besintal kain enda bebaju. Nadai kaki nadai dipeda nyengenda mua balut buk ti gerusu panjai nyuntai. Anak mit ko jako ti dikerendut iya nemu nya batang lengki ti udah luluh. Berasai lemi kepala patung. Chelap asai tubuh merum maya nya ku kita uchu. Asai ke enda alih pegai merum agi setiring lori. Ipar iya semina semayang dalam ati seraya mejamka mata. Kira sepuluh depa meh deka manggai ba puchuk bukit, dinga merum orang indu ketawa baka ke ditichik. Siu madah ngaba ba Ubud. Ipar meru mutah enda tebuka ke cheremin luri laban ti agi ngena chara menua nurun ke cheremin luri main peliang ukai ngena auto baka ke diatu kenu ku meru muchau. Amat raya pemau utai nya ku meru muchau. Asai kena lah sintak seput taja cheremin tutup tambah mega ikun luri jai maya nya. Beterusul ja peluh seduai mipal. Nyau basah baju seduai mipal. Ikun luri ga lama udah jai enda diadu. Asai deka nyabak tuai malam nya kenu ku merua muchau. Nyau udah nurun bukit baru bau but nadai agi sium seduai mipal. Neh. Nya jerita keterubah uco. Kitai minah ngagai jerita aya driba luri kitai ti kedua. Tu jerita ti kedua aya kitai ari menua Bakong Miri. Aya kitai tu bejerita ngena voice message ba messenger ayu lalu dikalih kayu ngagai turai ngica ke anum biak rindu macha lalu Dikerenut sereta ditambai kini ba ruai kitai ditu, Ucok. Enti bala ucok deka macha jerita ti bisi ba ruai kitai ditu tau meda ba pej Mubup Iban, buji diatu pengawa bebacha ke bup nyau deka punas. Leka jaku inyau ti disebut aya kitai udah dikalih kayu ngena leka jaku kitai Iban Magang. Jerita ti kedua tu nyadi enda jauh ari Jematan Setapang maya merum pulai ari Kuching nuju Miri. Kena ke taun semilan belas semilan puluh empat tauka semilan belas semilan puluh lima pia. Kenu ku merum muchuk laban enda tentu ingat iya taun berapa. Rambau maya nya orang benung nyambut taun baru Cina. Meru meleka ari Kuching nyau ka Silau datai ba Sibu sigi udah dini hari. Bisi siku bangsa Iban ari menua Indun enggau Merum maya nya ngetu ba kedai dua puluh empat jam tisi jalai seduai enda jauh ari Feri Durin. Jam maya nya sigi udah lalu pukul dua belas malam perut mega berasai rapal kenu ku Merum uchup. Bela minta miss tuai ngulih ke angat baru digaga. Enda minta asik laban lauk nya udah chelap magang. Tembu ngintu diri, seduai pen lalu nampung pejalai baru. Meleka ari palan nya urung iya jam pukul satu dini hari. Pejalai ukai nya laju kenu ke merum uchauk tambah mega jalai alun maya nya balat belubang. Napau kupi iping sekambut siku seduai. Macham meh utai ke randau seduai dikena nyidik leka mata ngambi ke enda ngantuk. Malam nya, te berasai sunyi sepe merum. Nadai ninga munyi utai sebelah tisi jalai baka sida buang, pama apa semua. Peda merum bakih iya indun udah tetungging semayang laban tudah tuai ti Kristian. Gegetak ayo dipedok merum. Tang merum enda nanya baki ayo, semina dikelila ke merum aja. Datai ba pelilih menua Setapang, ari jauh merum asai ke bisi meda orang duduk ba benung jalai melakang ke seduai enda jauh ari jematan. Ada berumban merum nyelo luri. Tekenyit tu dah baki ayah sepiak. Anak ngetu lantak aja. Pia ku baki ayah bejako nyau ga getau tisi merum muak ri kiba. Bakih merum lalu ngiga uban nyamuk ba bakit penyimpan ba mua iya lalu nungkun mayuh amat peda merum uban nyamuk. Mata meru majak merening ngagai orang ti duduk melakang ba ujung jematan Setapang nya tadi. Kira sepuluh depa meh penyauh enggau orang ti duduk ba benung jalai ujung jematan meru melalu nguing ke luri nujah jalai sepiak ngerarika orang ti duduk ba benung jalai nya tadi. Baru kuing ke merua mama amat luri. Peda merua ma pintu ka terang amat manjal mata lalu ngehun enggau naka iya penyariah. Tekenyit meh tudah merum. Merum ti tekenyit tu tadi ku kita uchu lalu ngindik berik luri enggau jampat. Dinga tayal luri nyau berasap aja debrik merum ngenyit. Sekali merum bati ke api nya baru merum nemu nya tadi api bas. Kira sedepa da meh agi sida deka belantak. Terus mengan ku kita uchu nasib nadai apa nama nyadi. Chukup ngalitka ati. Jalai nya jalai lurus ukai jalai betiku. Sebedau merum nguingka luri te nadai meda semengat utai ga iya datai ari Luan tunga jalai sepiak. Nadai meda api mega. Tang baru nguing keluri enda mukai-mukai, nyau deka belantak enggau bas datai ari Bintulu ba Jematan Setapang. Lama seduai sebakih meragan dalam luri enda pansut. Beruman tudah driba bas ngelawa seduai sebakih, bejangka engka seduai bisi bakal meh jarak tudah meda lama enda pansut ari luri. Begau meh sida sebuat iya. Orang ti nepan bas maya nya nyampau diri ga ku kita uchau. Maya nya merum nusika sida nama kebuah merum nguing keluri makai jalai sepiak ke tegal ti nyeliahka orang ti benung duduk ba benung jalai. Aku sekali suba madik ba endur tu meh maya aku agi mai luri. Baka tu mega sebuah entuka ngenyit makai jalai sepiak. Aku datai ari Bintulu maya nya. Parai tudah tuai belantak enggau luri aku. Iya ga luri aku benung mai utai berat bala sida engkelebat. Sepengudah nya meh aku badu mai luri lalu minta pengawa nyadi driba bas. Pia ku tudah driba bas nya bejaku seraya sida betabi jari lalu bela mupuk nampung pejalai diri. Enti sema luri merum enda puang bisi mai barang. Sigi bisi bebadi sida belandak malam nya ku kita ucau. Luri ukai nyada ngetu tekala nya enti diberiak mai utai berat. Nasib Petara agi mata ku kita ucau. Datai ba Bintulu seduai malam dulu enggai nampung pejalai laban runding ti benung kacau. Iya meh hari udah pagi. Baru seduai nampung pejalai baru nuju Miri. Nyadi tu cherita ti kepenudi ari Yayo ti datai ari menua Bakong Miri. Nya meh ko admin kitai Ayu Ucho, nya begeremai asai tapa kaki maya nyerurik cherita iya ti ke tiga serak tu laban ngasai diri suah bekechamot deriba kediri malam hari. Jerita ti ketiga tu kena ko meru menyadi ba jalai senentang roundabout Simpang Durin maya nya jam kurang lebih pukul tiga dini hari dalam maya nya meru medatai ari Miri nuju Kuching. Sigi laun meleka ari Miri laban enda chukup kuli betusunka barang ba bakit lori. Utai ti nyadi ba taun semilan belas semilan puluh tujuh bulan lima semak deka gawai. Orang ti enggau merum maya nya asal ari menua Pakan tang udah tuai lama udah diau ba Miri. Mayuh meh utai ke randau seduai sepemanjai malam nya lebuh maya datai ba Feri Durin. Enda banga mayuh mensia betengahka jalai alun maya nya. Semina siti bas aja nyadika kaling seduai ngelaing ai beta rajang ke seberai. Sepengudah sangkai ba seberai merum lalu ngetuka luri enda lama ba tisi jalai laban bakih iya ti deka ke mei. Udah nya, seduai pen nampung pejalai baru begadai-gadai laban pengelaju semina enam puluh ngagai tujuh puluh kilometer sejam aja. Ketegal jalai tunga kiok munya balat amat jai. Maya ti deka datai ba roundabout Simpang Durin, dia deh merum bisi meda senayak mensia bebaju mansau degi-degi ba benung roundabout. Tumu nal ga sida undul pia ku bakih merum sepiak. Enti dikira umur, kira ke pangkat aya meh bakih merum nya laban ti nyau serambau enggau apai merum. Anang pia iya engka orang nurun ke umai tumu pagi. Pia ku merum nyaut taja dalam ati merum din nemu nya ukai mensia. Mayuh mansa iya legi, terumpit ke ngau iya jera. Pia ko iya sepia merum ga ko kita ucau. Nyadi merum tu tadi sigi udah belabuh gegetak kaki iya ri pun tadi. Luri ga enda laju nyau gana-gana aja meling roundabout. Maya ti tama simpang nuju Kuching, dia deh merum rening ngagai cheremin tisi mua ari kanan. Dia merom rati ke indu ti degi-degi ba roundabout tadi nadai agi dipeda. Meda baka nya lantang manah ati. Tang meh ko kita uchup. Tak baru dua tiga kali tudah merom nyintak spot. Sium iya ada ngaba ba ubut. Tak naka-naka iya pemau utai. Anang berenang ke belakang dei gat. Jalai aja dei. Buka aja ceremin dei sepiak nya. Pia ko tudah aya nya madah ke merum. Ninga munyi nya, buka merum ke ceremin. Taja ikun agi idup. Bau but agi ke mengkang ngangat ke idung. Bau angat. Asai ke nalas intak seput kenu ko tudah merum ucuk. Dalam ati merum din, nama meh utai ti ba bangku belakang nya? Ayo sepiak merum ko kita ucau. Udah ke kimut mulut eh macha pucau di pelaba ke merum nadai utai bukai. Meda ayo nya mejam ke mata seraya ke macha pucau, jeling merum ga ceremin meda belakang. Peda iya endun benung tungging-tungging mua nyau abih luluh empa ulat. Nyau betekuau ulat ba mua iya. Rang ga nadai. Kerubung pala nyau ayan bua tinggal mimit aja. Nadai dipeda mua agi ketegal ti udah luluh. Enda berasai utai dipeda merum nya petang merum pen lalu luput. Luri seduai aya nya tadi singit lalu tayau mua ari kiba labuh parit. Nasit Petara agi nyangkung ko kita uchu laban seduai nadai apa nama. Sepemanyai merum ti luput, aya nya mega sama bela luput, meda endun nya enda kebut-kebut taja udah dipuchau ke aya. Tang aya nya dulu agi ngeleda digerak orang ti betengah ke jalai alun meda luri seduai sidin. Sepengudah ngeleda, mensia sigi udah mayuh ngetu tisi jalai mantu seduai. Layan telipon ga nadai maya nya ko kita uchu. Nasit ga bisi siko kitai bansa Iban mai merum ngagai serikai ngulih ke layan telipon. Aya nya nganti ba luri nangi ke barang dicuri orang. Nyau ngalih ke lemai, baru luri nya ulih dibatak niki ke jalai alun. ka luput mungah ke barang ko merum uco. Nya aja jerita ia deriba kitai baka kemalam tu uco. Ila ia nusi jerita baru nyi bisi geremai tapak kaki kita bala uco ninga jerita ia deriba kitai tu. Nuju bala uco anak ne ingat like, komen enggau subscribe enti ulih anak skip iklan a uco.